Лешӗ хаваслансах ҫак усал ӗҫе тума килӗшет. Вӑпӑрха чекен тарҫисем ҫӗрӗн-кунӗн хӗвеле пӗлӗтрен уйӑрса ҫӗр шӑтӑкне ярасшӑн тӑрӑшаҫҫӗ. Хӗвел парӑнмасть, Анчах та тӗнчене ҫутатса тӑма унӑн вӑй чакса пырать. Пӗлӗт ҫине час-час хӑварайми пулать. Ҫакна туйса чӑваш паттӑрӗсем хӗвеле ирӗке кӑларма шут тытаҫ. Вӗсем пӗрле пухӑнса ватӑсенчен пил илме васкаҫ.

Сӗтел пиллешӗ. Ырӑ шухӑш тытнӑ эсир ҫамрӑксем. Чӑваш халӑхӗнчен чӑн паттӑрсем. Сирӗн иксӗлми вӑй-хӑват, Ҫирӗп сывлӑхлӑ вӑй-хал пултӑр. Пинчене ӑшӑтса тӑракан ҫутӑ хӗвеле усал тӗсерсенчен кӑларар, тискер тӑшмансене ҫӗнтерсе тӗрӗс-тӗкел таврӑнмалла пултӑр. Хамӑр тӗнчене сыхлар, упрар. Аталантара! Ил сире! Ил сире! Ил сире! Паттӑрсем ватӑсене тав тӑваҫҫӗ.

Тар паттӑрӗсем ҫичӗ кунта ҫичӗ каҫ вӑл тӑрҫисемпе ҫапӑҫаҫҫӗ. Ҫапӑҫу питӗ хӗрӳ пырать. Тӑшман парнашӑн мар. Анчах та маттур патрсем ҫӗнтереҫҫех.

Хаяр вупӑр карчӑкӗ хӑйӗн тарҫисемпе шуйттан тӗнчине аран тарса ҫӑлӑнать.

Вӑйсӑрланнӑ хӗвеле паттӑрсем сурпан ҫине асӑрханса майпен хураҫҫӗ те ҫут тӗнчен хӗвелтухӑҫ кӗтессинче ҫӗкленсе тӑракан ту тӑрринчи йывӑҫ ҫине илсе хӑпарса ҫирӗп тӑракан пӗлӗт ҫине вырнаҫтараҫҫӗ. Кунта Хӗвел амӑшӗ ывӑлӗ патне ҫитсе хӑйӗн кӑкӑр сӑчӗпе вӑй кӗртет. Хӗвел ҫӗнӗрен вӑйланать тата янкӑртарах ҫутатать. Така янкӑртарах ҫутатать. Эй, ҫутӑ хӗвел! Хӗрпе шыв ҫинче эс аслӑ. Сана асра тытса кашни чарӑнма хисеп туса тӑратпӑр. Эсӗ сырт тусене, эсӗ уй-хирсене, эсӗ ҫырма-ҫатрасене таса пайӑркӑсемпе тасататӑн. Эсӗ тасатнӑ шыв утлӑ. Эсӗ ӳстернӗ ҫимӗҫ техӗмлӗ. Эсӗ пӗҫернӗ тырӑ пулӑ пехетлӗ. Эсӗ усранӑ чирлӗх перекетлӗ. Эсӗ тӳпере савӑнса ҫӳренӗ чухне хура халӑх сывлӑхлӑ. Эсӗ ӑшӑтса пӑхнӑ чухне пурнӑҫ илемлӗ. Мухтав сана, ҫутӑ хӗвел. Мухтав хӗвел туррине. Мухтав хӗвел туррин амӑшне. И ӑшӑ хӗвел Эс ӑсатса пӑхман пулсан, сӑрт-ту ҫинчи пар ирӗсе пӗтмен пулӗччӗ. Эсӗ ӑшӑтса пӑхман пулсан, ҫар ҫинчи юр ирӗлсе пӗтмен пулӗччӗ. Эсӗ ӑшӑтса пӑхман пулсан, выльӑх-чӗрлӗх ерчемен пулӗччӗ. Сивӗпе сӗрӗм пӑтранса тӑрӗччӗ. Ырӑпа ирӗксем этем икӗ хӗрне упраман пулӗччӗҫ. Эсӗ кулман пулсан, ҫичӗ пӗлӗт ҫинчен турӑсемпе ырӑсем ҫӗр ҫине пурлӑх ярайман пулӗччӗҫ. Эсӗ пуртан этем ачи-пӑчи Ҫӗрпе шыв ҫинчи пурҫа сывӑнтарса тӑрать. Тӗнче илемне курать. Мухтав сана ӑшӑ хӗвел. Мухтав хӗвел туррине. Мухтав хӗвел туррин амӑшне. Ӑшӑ та ҫутӑ хӗвел. Эсӗ ҫӳлти турӑсемпе ырӑсен сыпкине ярӑнтарса тӑратӑн. Ҫав виҫепех ҫӗр ҫине ырлӑхупа сӑвапна парса тӑратӑн. Аслӑ хӗвел, пин ҫутӑ, пин ӑшпайӑркаллӑ куҫупа ҫӗрпе шыва пӑхса тӑма ан пӑрах. Эсӗ ҫуратса тӑракан